Am y tro cyntaf erioed, mae Cyfrifiad 2021 yn cyflwyno data cyfrifiad ar bobl sydd wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol. Cyfeirir atynt fel cyn-filwyr yn aml. Gallwn nawr weld y data hyn yng Nghronodeb Pwnc Cyn-filwyr Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig. Am y tro cyntaf, cafodd cwestiwn newydd ei ychwanegu i Gyfrifiad 2021, a oedd yn gofyn i bobl 16 oed at drosodd, a ydynt wedi gwasanaethu yn Lleoedd Arfog y Ddeyrnas Unedig yn y gorffennol, naill ai yn y Lleoedd Arfog rheolaidd, y Lleoedd Arfog wrth gefn, neu'r ddau. Ychwanegwyd y cwestiwn newydd er mwyn helpu i feithrin dealltwriaeth o boblogaeth cyn filwyr Lleoedd Arfog Deyrnas Unedig ac i gefnogi cyfamod y Lleoedd Arfog. Dyma addewid ac ymrwymiad y genedl i'n cymuned Lleoedd Arfog. Cyn-filwr Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig yw rhywun sydd wedi gwasanaethu am o leiaf diwrnod. Gall hyn fod yn y Lluoedd Arfog rheolaidd neu'r Lluoedd Arfog wrth gefn, ac mae'n cynnwys rhai masnachlonwyr. Roedd y cwestiwn newydd yn canolbwyntio ar y rheini sydd wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig, yn hytrach nag unrhyw luoedd arfog arall. Gan eu bod yn debygol mai dyma yw'r boblogaeth fwyaf o gyn-filwyr sy'n byw yng Nghymru a Lloegr, hon yw'r boblogaeth a gwyddom fwyaf amdani o ffynonellau arolygon hefyd. Ni chafodd unrhyw un a oedd yn gwasanaethu yn y lluoedd arfog y Deyrnas Unedig ar ddiwrnod y cyfrifiad, naill ai yn y lluoedd rheolaidd neu wrth gefn, eu cynnwys fel cyn-filwyr yn natur y cyfrifiad. Gallwn weld o edrych ar ganlyniadau Cyfrifiad 2021 fod 1.5 miliwn o bobl yng Nghymru a Lloegr sy'n 16 oed a throsodd wedi dweud wrthym eu bod wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol. Mae hynny'n cyfateb i tua un o bob 25 unigolyn, gan gynnwys cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd a Rhyfel y Falklands. Roedd y rhan fwyaf o'r cyn-filwyr hyn wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog reolaidd yn y gorffennol. Roedd tua un wen o bump wedi gwasanaethu yn y lleoedd wrth gefn, a chryfan fach y lleoedd reilaidd ac wrth gefn. Mae canlyniadau cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig hefyd yn dangos bod y gyfran uchaf o gyn-filwyr yn byw yng nghymunedau ardaloedd sydd â chysylltiadau milwrol cryf. Roedd hyn yn cynnwys Conwy yng Nghymru, a Gosport, North Kesteven, a Swydd Richmond yn Lloegr. Gallwn hefyd weld bod y rhan fwyaf o gyn-filwyr yn byw mewn cartrefi gyda dim ond dau y cant yn byw mewn sefydliadau cymunedol. Yn ddiddorol, roedd gan Cymru gyfran uwch o'r boblogaeth 16 oed a throsodd oedd yn gyn-filwyr, o chymharu â Lloegr. Byddwn yn parhau i ddadansoddi'r data newydd hyn o gyfrifiad 2021, gan gynnwys oedran a rhyw cyn-filwyr, ble maen nhw'n byw, a gyda phwy, yn ogystal â gwybodaeth am eu hiechyd, cyflogaeth, addysg a gwlad enedigol. Bydd hyn yn ein galluogi i archwilio demograffeg y boblogaeth cyn filwyr yn fanylach. Cyfrifiad 2021, Nid yw erioed wedi bod yn haws dysgu am eich cymuned.